Hogir Berbir nivîsî, Qadek malwêraniya nivîskar, rewşenbir û hunermendên kurd. Dema mirov li rewşa nivîskar, rewşenbir û hunermendên kurd dinêre, yek ji mijarên herî berbiçav û dilêş, nebûna qadeke civakiya serbixwe û piralî ye. Ev kêmasî ne tenê encama zordestiya konjektura siyasî û polîtîkayên pergalên serdest e. Şer, pevçûn û rewşa parastina herdemiya ku bi salan e domiya, şopên kûr li ser hişmendiya hunermend, nivîskar û rewşenbirên kurd hiştine û bandoreke neyînî li afirandina ramaniya vê qadê kiriye. Wêneyê îro yê vê qadê mixabin tije nakokî, helwestên teng û berjewendiyên kesane an jî tije sazê lîste. Li şûna ku ev qad bibe neynika tevahiya civakê û hemû reng, deng û ramanên cihêreng ên neteweyî di nava qalibekî hevpar de bihewîne. Hêdî hêdî veguherîye meydana rûbirûbûn, tawanbarkirin, jihevdûrxistin û xir û cira rojeva vala. Nivîskar, rewşenbir û hunermendên ku berê li ser navê gel diaxivin niha pir caran li ser hev û din diaxivin, hev tawanbar dikin û gav bi gav ji rastiya civakê dûr dikevin. Girêdana bi dîrokê re. Yek ji pirsgirêkên kûr ên vê qadê têkiliya qels û girêdana kêm a bi dîrokê re ye. Bêguman dîrok bingeheke girîng e û divê bi awayekî zanistî were zanîn û nirxandin. Lê belê dema ku dîrok ji amûreyeke avakirina pêşerojê vediguhere qada hesabên bêdawî û lêpirsînên kesane, Berhemên rewşenbiran jî dikeve nav şêlûbûn û bêberhemdariyê. Mînakên vê dawiyê ku wekî hunermendekî li ser navê hunerê xwe da der, ji helwesta ku mistina nav bîra ku jê a vexwariye Dûr neket, rewşa şolî ya qada medya civakî çandî bi zelalî nîşan dide. Li vir mijara sereke ne tenê kesek e, pirsgirêk sînorê helwest û hewldana ne ku gelo dê di pêşerojê de çi bandorê li avakirina jiyana siyasî, çandî û civakî bike. Em hîn jî li ser rûdanên salan hezar nê sed û heftê û hezar nê sed û heştîyan nîqaş dikin. Bê ka kîjan alî çi gotiye û kîjan helwest girtiye dest û bi van hesabên kevneşop îro xwe li hev radikişînin. Ev rewşqada nivîskarî û rewşenbîriyê vediguherîne mekanîzmaya paqijkirina kêmasiyên kesane û darizandinên li gorî girêdanan, ne li gorî raman û kiryarên rast. Di encamê de li şîna ku bibe navendeke afirandina ramanên nû û çareseriyên konjekturel, ev qat dibe amûra ji hev dûrketin, parçekirin û wendakirina hêzê. Mirov ne li gorî raman an kiryarên xwe daxwazên civakî lê li gorî girêdanên berdozî tên darizandin. Di heman demê de tawanbariyên mîna, qoriciyê qada medyayê, ajanê çandî, xayînê siyasî û gelek têgehên din li vir bi hêsanî li pey hev tên rêzkirin. Narsîzm û bandora medya civakî Aliyekî din ê vê pirsgirêkê alîgirî qad diyarkiriniya nivîskar, rewşenbîr û hunermendan e, ku bi rêya medya civakî re hîn bêtir xwenîşan daye, her derdorekî lehengên xwe yên dîtbarî afirandiye û komên medya civakî li dora pîroziyên xwe civandine. Di encama vê de çanda rexneyên çêker û berpirsyar berê xwe daye çanda pesindayîn, çepiklêdan, pejirandina derdor û emojeyan. Her kom an derdor bi her parvekinê re zêtir li dû pesendkirina şopînerên xwe ye, ne li pey lêgerina rastiya civakî. Medya civakî veguheriya amûrekê êrîşê. rêbazên cihêkariyê di nav şopîneran de popûler dikin û tîkiliya rastîna bi jiyana ger re qut dibe. Ev jî dibe sedema serûbinbûn û biyanîbûna hunermend, nivîskar û rewşenbiran ku di encamê de li şûna xizmeta ji bo civaka xwe, xizmetê ji neyanan re dikin. Kesên ku çepikan lê didin û emojiyan dişînin jî qet napirsin ka ev nivîs an parvekirin rast e an çewt e. Ew tenê li gorî nasnameya parvekar biryarê didin û dibin amûrê pesndayîn an jî tawanbarkirinê. Bi hêza ziman ber bi amûra pişaftinê ve. Yek ji pirsgirêkên herî berpiçav ku îro rû dide, mijara nêzîkatiya bêramberî ziman e. Zimanê kurdî tevê polîtîkayên sedsalan ên înkar û pişaftinê bi saya berxwedaneke mezin nasnameya xwe parastiye. Lê belê, di salên dawî de ev ziman ji rola xwe ya hêza yekgirtinê hatiye dûrxistin û bûye amûreke piçûxistinê. Bêguman hewldana ji bo axaftin an fêrbûna zimanê kurdî pir hêja û pêwist e. Lê bi karayîna ziman wekî amûreke êrîşî bo piçûkxistina kesên ku ji ber sedemên dîrokî, koçberî an nebûna perwerdeyê ji zimanê dayikê dûr ketine, dibe pirsgirîkeke metirsîdar. Hin derdor ku dixwazin zirara asîmîlasyonê rast e rast bikin, gelek caran şêweyên nû yên vê zirarê diafirînin. Di vir de nakokiyeke balkêş heye. Piraniya wan kesên ku rexneyên herî tund li ser neaxaftina bi kurdî dikin, Li dijî serdestiya zimanê tirkî, erebî an farisî bi heman tundiyê dernakevin. Ev nêzîkatî kesê ku zanîna wan a zimanî sînordar e hîn bêtir ji têkoşîna rastîn a ziman dûr dixe. Ew derdorên ku qada ziman ji xwe re kirine kozik, Bi serde bi zimanê serdestan êrîşê kêmasiyên kurdê axê wan dikin û bi vî rengî zerarê didin doza ziman. Ji bo ku têkoşîna zimanî bibe têkoşîneke rastîn, divê armanc ne tawanbarkirina kesan, lê afirandina şert û mercên ku ziman pêş bikeve be. Ziman dema ku dibe qada vekiriya fêrbûnê, yekgirtinê û hevgirtinê hêz digre. Dema ku dibe amûra şermezarkirinê an hevpiçûxistinê lawaz dibe. Valahiya di navbera nivîskar, rewşenbir û hunermend û gel de. Di encama van hemû faktoran de, valahiya di navbera qada dîtbarî û civaka kurd de her ku diçe firehtir dibe. Dema ku fikarên sereke yên gel, aborî, betalî, koçberî û parastina xwebûn û hebûnê bin, asîbûna nivîskar, hunermend û rewşenbiran di nava nîqaşên navxweyî û polemîkên kesane de bêhêvîtiyeke mezin diafirine û dimîne. Ev yek baweriya gel a li hemberî pêşengên zimanî, çandî û hunerî di qada gelemperî de bawekî berbiçav kêm dike. Civaka kurd îro di nava parçebûneke pir aloz de ye. Tecrûbeyên kurdên li diasporayê rojhilat, rojava, başûr an jî bakur ji hev cuda ne û pîşîniyên wan ne yek in. Her parçe li gorî alfabe û bandora welatê serdest Reng digre, tevê vê yekê li şûna hewldana fêmkirina van cudahiyan meyla hev nefamkirinê serdest dibe. Li ser asta zimanzaniyê nîqaşên mîna soranî, kurmancî, kelhorî an zazakî ji dewlemendkirina ziman wêdetir vediguherin amûrên dubendiyê û tiliyên tawanbariyê dirêj hev dikin. Her çiqas di qada zimanî de hîn jî meyla ku mirov di nav yek helwestiyê de zimanekî yekgirtî ava bikin heye. Lê hember vê dubendiya tund û hişk ku civakê ji hev dabeş dikin pak nabin. Nîqaşên li ser zarava alfabeyê an cihîbûnên herîmî gelek caran ji nîqaşên li ser pêşxistina ziman û çandê pêş dikevin. Ev jî dibe sedema lawazbûna baweriya li hember hev û dûrxistina perspektîveke hevpar. Lê gerek bêpirsîn jî, ji bo nivîskar, rewşenbir û hunermendên Kurd çima zimanê serdestên wan an jî zimanê Tirkî, Erebî û Farisî ewqas girîng e? Ne bi zimanê li cîhanê ku serdest e, lê bi zimanê dagirkerê xwe nivîsandin, strandin û axaftin. Kesên di navberê de du zimanê ji xwe re dikin hacet jî. Bila zanîbin ku meşrûyeta kesayetiyê ya li hember zimanê serdestan pê ve ne tiştek e. Birhan Sönmez û parlamenterê kurd mînakên berbiçav in. Gelek pirsên din hene û bersivan dixwazin. Ev nexweşiya bê derman ku ji dîrokê ve heye, baweriya li hember hev a zimanê her ku diçe lawaz dike û her perçe li gor bi doziya pergala serdest pêşbiniya zimanî ava dike. Do dereng bû, îro ne dereng e, lê sibê dê pir dereng be. Di demên wiha krîtîk de rola nivîskar, rewşenbir û hunermendan ne gurkirina nakokiyan e, rola wan pêşniyarkirina nêzîkatiyên nû be fireh û avakar e. Pîwist e pirsgirêka zimanî, çand û hunerî ji qada polemîkên rojane yên medya civakî were derxistin û di çarçoveke dîrokî, siyasî û civakî de ji nû ve were teşekirin. Ger qada nivîskar, rewşenbir û hunermendan di nava xwe de asê bimîne û nikaribin bingeheke hevpara pêşerojê ava bike, dê di rûpelên dîrokê de bê bandor bimîne. Metirsiya rastîn ne tenê pêşveçûna çend kesan e, wendakirina zimanî û hêviya civakê bi xwe ye. Dem dema vegerina nivîskar, rewşenbir û hunermendan e bo rola wan a cewherî. Ev rol jî ronînkirina gavan, dagirtina valahiyan û avakirina pêşerojeke rûmetdar e ku hêjayê têkoşîna pêncî salên dawî ya gelê Kurd be. Ji ber vê yekê do dereng bû, îro ne dereng e lê sibê dê pir dereng be.